Awle hmasain min thlirtu zawng zawng te chi bei kan buk hmasa vek cheu a, lawm thuin hmasain kan hrilh cheu a ni. Vawiin ni hian hei tlangval Lalentira kawmna biang biakna kan han nei dawn a, ama atang hian zir tur te tam tak awm theiin kan hria a, chuvang chuan vawinia hian thlirtu zawng zawng ten ngun takin min lo ngaihthlak sak turin min lo thlir sak turin kan video te ih kan han ngen hmasa cheu a ni e. Tute chibei. Vawiinah nangmah biang biakna che hun tha tak mai min han pe hi kan lawm hle mai tih kha hmasain kan hrilh duh che a ni. Tian a inkawm chho nghal mawlh mawlh mai la chhang a tiraw. Dirte a ni leh eng nge nih tunah hian ei zawnna tula piang a mi tula piang lo thlawh te a reng rawh a keng hlawm eng nge hobby. I tui zawng. Hobby ber viau pawh ka nei chuang la. Tul apiang eng pawh hi tui thei ani maw? Drum board te i tui ve em ni le? Drum board ang chu i te infiam na. Ka tui ve mahse ka chawhsawn tawh khang ho ka che. Aw football ani le i tui em? I tleirawl deuh laiin. A hun hlai te chuan tui ve e football tih te aw. Aw ram kal a hei lui kal ang chi te i tui em? Buam i ti em? Tui ve tho si ti ang pawh chu. I hlawhtling thei em? Zui tlak i ni dawn em? Lui kalna velah te Peter te ang deuh khan maw? Hlawhchham chang a awm a, hlawhtlin chang pawh a awm. Umm. Chutiang vel chu a ni. A nih chu. Chuan ni leh, Zaithiam ah hian tunge ngeihsan ber thiam i tih ber? Umm, Zaithiam ah chuan Dah duh i, love song leng zem maw? A gospel ah hian. Ma ruati hi aww. PBK hi ngaithla ngai em? Thiam ti em? PBK nen pawhin ang deuh alawm tih rawh. Hei hi han dress dan velah hian PBK ang riau in ka han hria a, chu chu kan zawt kai duh che nia. Bul tan nan i birthday te pawh hi hriat a chak awm a enge engtik nge i birthday hi le eng ni nge ni sawmhnih pathum thlariat oh ni sawmhnih pathum thlariat August ani maw hmm. August ni riat ni sawmhnih pathum ani chu chuan tlangval hnah khat ngei ni a nangmah a hrim hrim hi pathlawi ngei ni tlangval hnah khat ngei ni pawm lai nei ngei ni tih te kha hmasa emaw han hrilh hmasa la kawp lai ka kawpui kan nei loh chuan tlangval hnah khat chu kan ni mai ang chu umm ni chu ek hi zawng lai nula te tan pawha ah la perh thlak theih kan tih ang chi kha la nia hei an kawmna tur che chhan hrang hrang hi a awm a hmasa berah chuan-- eh kan luh tak tak hmain ka inkawm na eh khuai lak lam pang te hi hei i huai phian mai a khuai hi la tam tawh em ah la tam lo tle maw zawng ani mai um eng khuai khuai te ngei lak tawh ah khawi van rial khawi bel tih te khawi dang tih te khawi chhun mu khawi dang tih te aw ani deuh ber mai chu tih chu Chu chu an rawn sawm che nge la la turin. Umm a changin min sawm a changin kan hual ve bawk i mah ni maw. Aww kumin point la teuh tawh lo maw. Kumin ah chuan lak tur vang buk khar chiah kan la khawi dang a ni mai. A zuk thin che em i hua em. A zuk thin e a zuk. Na ve viau thin lo maw. Ehh na thei lutuk kan vung vak che. Umm enge ei thin a damdawi tan. Ahh damdawi ka ei ngai lo tawrh tawp a ni mai. I hel tuar tawp mai ni maw? E, kei i, i huaisen i sehel ang reng hle mai, i rum hle mai a. Chuanin a ni le, hei, kan thupui, kan inkawmna chhan tur laiah khan han lang, han ti chho nghal mai ila. Hei tira hi Pathian mi tak mai a ni a. eh Pathian thlarau thianghlim pawlna te siam thar lehna te vawi tam tak a lo chang tawh thin a, eh pian tharna ang chiah hian vawi eng zat nge eh i inhmuh chhuah tawh ang ka piang thar a ni tih hi vawi tam i nei ve tawhin ka ring a, vawi eng zat ve nge pian thar tawh ang aw. Aaa pian thar Ka hman chhang thir lo ve pian thar ang zawng ah chuan. Aw kema hian nih leh vawi engzah ngei luh tawh ang. Ka hre lo vawi li vawi nga vel chu ni ve tawh mai thei kema chuan. Aw eng kem kem nge tu nge in speaker tih te kha i sawi thei em awi luh na te chu tun hnai deuh te. Aaa tun hnai ah chuan mahni ah chhiat tlang ah khan September thla nge November thla ka chiang tawh lo tah khan Fredrick a te rawng pawlna kha kan la lut a ni mai. Aw. Ee anih chu a. Chutah chuan thentlang atangin mi engzang nge a vat kal thei chu le kem ah chuan. Pasarih lai kan kal thei. Ee mi pasarih lai maw? Umm a ni leh a hlawk thlak i ti em? Hlawk thlak teh reng mai aw. Umm. Enge ni khalai kem lai bawr boruak ah khanin Mi eng zat bawr vel nge chu camp chu chhim ang i inva camp na chuan campers kha maw. A zat tak ka chiang tawh lo mahla chu kan tam ve viau in ka hria a, bik inchhung ah pawh khan an leng lo a then chu a chhawng gallery ah te khan an thu a maw a ni chu a nih leh thlarau lam pianthar na malsawm na ang chi kha. Enge ni a tla tha em in va kem boruak chu. A tla tha in ka hria aw. Aw speaker a tha bawk a ni e. Ih nang anih leh i rawn lawm hawng em i rawn hlim hawng em. Aah lawm haw tho amarawh chu nia ka inbeihsaih ang taka chuan ka lawm haw chiah lo amarawh chu keimah nina kan chhunzawm pai leh pai loh ah khan a innghat in ka hria. Umm ni e. Fakna siamtuin Thahnem ngaihna chuan ka hriatin ka tan mawlsawmna a ni tih ang deuh khan ka nghakah pakhat lehah chuan in pekna kimah lawm a kim thin tih lai te kha kha a dik a dik ka ti bawk ka lai kha. A dik chiah mai ni e, kem a luh mai bak piah lamah ni e kan nun khanin ih Krista kha a um zel a um zui zel kha a ngai a ni. Chuan kem in han chhuak atian hun a an kal leh hret a. E KTP-a te Kohhranah te i phah ang tawk tawk a, inhmang chho ta zel a ti rawh. A nih ve hi aw. Umm. Chuan ka lo hriat danin umm tun hmai chhoah bialai awhin e khutah mission field Tripura te inzuk feh chhuak nen kan hria uak kemin e khami i kalna chanchin te pawh kha in zawt chho ta zel a ti rawh. Khatah khan mi engzang nge kal cheu helai then tlang kohhran atangin. Pasarih kan kal. Um, mi pasarih an kal a chuan bialaiawhin mi engzan nge in nih? Chhingsip atang khan sawm pahnih an kal bawk a. Eh, sawm pahnihin vain. Aw, sawm pasarih ni maw? Eh, an awm dawn chu a. Sumoin in chhuak thla nge? Aw, aw. Hei, then tlang atang chuan ni e, Tripura chu hla viau anga. Zing atangin in chhuak nge? Darkar engzat vel nge in tlan ang? In tlan hun chhung kha. Zing atang chuan kan chhuk a, khawvar hma deuh hlekin nia. Aw. A darkar ang zawng tak kha chuan ka chiang lo a, zing rali velah atangin helai kan kuat atangin kan chhuk a chuan a hmun hma tak kha chu zan dar sawm leh min sawmhnih velah kan theihin ka hria. Umm, e kha in tlan rei ngat ngat hle mai a.

a nih chuah chutah chuan eng nge ni in tih ber kha biakin biakin in sa ni maw a nih chuah chuan mistiri te pawh in zuk kal nual ang a nangin eng nge i tih deuh ber chutah chuan. Tul a tul ang ang a ni maw? Ehh khei a tul apiang han thawh te kha ehh a ropui a ni chuan ni ang zat thleng vel ngei cham ang. Chawlhkarkhat leh nihnih vel niin ka hria. a nih chu chawlh kar khat leh ni hnih chhung vel in cham a hnain thawk a ti khan eh khami hun awl a remchang eh inneih ang chi ah te khan nih leh hmun dang ah te a tripura khawpui agartala ang chi te pawh kha in tlawh hman em aw. A hla em a ni leh Du Danga tang chuan. Umm hla ve e Du Danga tang khan Panasari niin ka hria rail station kha kha pick up khan dar kar hnih leh chen ve vek an tlan a chuan ka tala Panasari rail station atang khan KM za sawm thum pakua. a kal ta la chu a ni. A nih chu a tlan ve vang vang ngai ni maw? A rel chu an man te khat tawh hlim aw. Ka rit aia tlawm a, mi pakhat ah khan chiang sawm thum kan chawi. A nih chu a tlawm hle mai a. A ni le, han hawi thaw ven eng nge ni in bazar na hun te kha in nei them. Dar kal khat vel chu kan nei aw, a hma khan Ringlal in tlawh te an ti ta khan. Kha khan hun kha mi a pawt hek deuh a maw? Chuan darkar khat chhang vek kan bazar in ka hria. A nih chu. Aizawl khawpui nge ropui tih Garta la chu. Aa, ropui tiang zawk ah chuan ka hre chiang bik chu lo. Garta la ah khan. Kan kal tam lo a, kal kha chu Mark chu an kawt thliar tir a, a in zu lo reng khawp mai a, bo pawh kha awldawi in ka hria a. Ani chu bo an awm em? Kan zir atangan pakhat, aw pakhat chu kal peng a kal peng palh a. Tunge ni? Lalhmingthang a a nia. E, Lalhmingthang a khawi i Chhingchhip atangin maw? Chhingchhip atangin aw. Ani chu a bo rei em? Dar hnih fel tang khan zan dar kua thleng vel in ka hria. Umm, a nih chu a. Engtin nge chu chu in han hmuh chhuah leh mai dan lai kha a report police ah te in pe nge? Umm, police ah te in pe a, chuan missionary ah te synod ang ah te khan an pe ta maw chuan a han zawng kual ta a, an ni khan rel chawlh hmun ah chuan, Misun hari pa in a lo hmu niang. A nih chiah a. Aa theih a. Bo kha a awl viau dawn reng a ni. A zawng tu te ah chu ni tel vem ni le. Zawng vem. Kan zawng reng lo keni kha chu aw i dar thuma haw tur ang ka inruah hman a mah chu an bo leh tak ah khan kan zawn pui a tah khan kan tum hun ah kan haw lo ta zan dar ruk ah khan kan haw san a a then kha an chang bang a zawng tur khan maw a chutiang chu ni deuh mai. A nih chu. A nih leh enge ni? Inthianpa nia inhmu leh hnu khanin enge a bo chhan lai kha sawi theiam. Aw, ama'n a insawi dan hmang chuan amah kha chaw kan eikham khan a lo inthiar lawk a, khami khami kha a lo inthiar tih kha kan hre si lo a. E, in lo kalsan tihna a ni maw? Aw, kalsan a ni kha an mil awm zawng a. Min hmu leh tawh bawk si lo a. A ni chi. Phone khan a lo pai bawk si lo a mah khan maw. Aww a mah pawh buai hle dawn ni chu a. Buai tak a ni mah pawh nia. A ni tak chu. Fiamthu maw kha kan ti deuh hlek a kha mi mi bo tih lai bawr vel te kha fiamthu maw ka ti tak tak a lo nih chu a. Chuan in a nih leh Tripuri. a ram mi leh khami an khawpui chhung vel te kha eng hmuh dan an changkang em? A then lai kha chu a changkang khawp mai mak lo chu a tlangpuiin Mizo te nge? Kan Zoram nen a han khai khin chuan a tawp deuhin ka hria khulai lampang maw? Tawp zawk maw? Bawlhhlawh, bawlhhlawh khi tihvel leh engemaw Aw a nih leh zuk hmuam chungchang velah te eng nge ni mizo te nge zu tam ang ei tam ang kuh va ang chi te an sehsen ve deuh reng em an khu ve deuh reng em i hmuh phak chin ah an tam lo a zu ho leh a ei tih vek kha chu maw keini ho kha chu kan in khu deuh luai luai mai ni maw chawlh deuh hlek kha chuan aw. kan mut vung vung mai zel a a nih chu chuanin a nih leh han zawt kai leh ta zel chei la hei tlangval te ila nia ih enge an nula te an hmel tha em enge ni han sik thluk chak awm deuh ten awm em han no deuh te maw an hmel hmai hrim hrim kha i hmuh dan in ahh chu chu. Khawi khuaa zawnga i zawhna chu le. Chu enge ni in hnathawhna hmunah te ah i hmuh dan hrim hrim lai kha Tripura ram chhunga mi hring cheng i hmuh dan hrim hrim lai kha Mizo te nen kan in ang em an hmel te tha em maw? Agartala kha chuan han chhe lo tak tak chu an awm ve nual mai a, tlai ah kha chuan mal a chu khulai hna. Kan thawhna hmunah tak khaw chuan an tam lo bawk a nula te kha. Tlangpuiin chhih han tih tur chu ni chuang lo, mahla chu han tha han tih tur ang pawh chu an awm chuang lo. An pangngai ve viau ka hria. An number lak teh nei em? A nih kha te chu nei ve em? Chu tawng. kha kha pawimawh a ni an number te hi chu lak ngei ngei tur erawh tihian thian te ah tripuri lampanga thian te an be mek a. a tawng in hriat lo chuan in biak a har kher mai a e pathian hneih hi chu thai tih rawh sam ziaktu in kei tan erawh zawng pathian hneih hi a tha a ni lo tia e kohhran belin pathian hneih lo la chuan tripura kha I zuk kal dawn miah lo ania, khang te te te kha ih Pathian kan hnihna rah zel ania a ropui ka tia umm tunah foreign China te Japan te maw a Switzerland te kan kal kher lo mah erawh chu kan phak ang tawk zel a Pathian kan hnihna hi kan tan malsawmna lo ni zel a khutah Tripura ih ringlo te tan malsawmna inzuk ni lai kha. zuk in pe kha ropui em em mai ni chuan kem kha in han nei a enge ni khua te vawt tawh em a sik leh sa boruak te kha vawt lo ve khawl a pangah chuan a nuam a nuam tawk khawp mai boruak pawh kha ei leh in lam pang kha a nih leh a ei leh in lam pangah chuan enge ni eng eng tengin a in kem na ah chuan Aaa chhangin mai pawl tui mai pawl ang tih te alu dal tih te aw sa in ei em umm kel te sa nge kel sa te ui sa te ar sa te umm mai thin ei tui bawk em ee pangai in mai aw umm pangai nei chu aw chuan hei pathian zara pathian khawngaihna in. E, Pathianin a'n hruai chhuak leh che a. E, Nangmah hian eng eng nge Bible chang te hi i duh ber? E, duh bik i nei em? I Bible chang duh, i Pathian thu duh bik lai te kha? Ka Bible duh lai changah chuan Setana chu tihlum tur leh. tichhe tur lo chuan he khawvaiah lo kal lo tih ang ka lai a thu tak kha chu dik lo mathei a hma loh chu khalai kha ka duh ka duh dat lai chhan tak chang chu tunah hian ruihhlo bawiah hian mi tam tak an tang a hma loh chu kha kha nge mahniin an tha chhuak thei loh a kei pawh ka ngaih lo thei bik lo a hma loh chu nia kha lah hian mahni pathian hnaih kan tum hian mahni ah hian. Inrinhlelhna hmang te hian mi a bei thin a, tlai kha kei pawh hian ka lo mamawh zel dawn a chuan thlir tute pawn tlai thu hmang khan anmahni nun anmahni nun an lo in fight a, Pathian a lo rin chhan zel thin a chuta khan kha kan sawi chhuak a ni. Aw ai a tha lutuk, chuan i leh Kristian hla buaah hian eng nge ni i duh deuh ber. Kristian hla bu number sawm paruk na i i i aw Pathian nang lal ber i ni tih kha. Kan rilru min en thin. Aw aw kan rilru min en thin tih la kha. Kha la kha tha ni. Ka duhah chuan pakhat leh ah chuan Kristian hla bu tho ka thinlung sur bawlhhlawh hnu kha ka ti a ka la rilru bawk a. Ae tha ni tiraw kha hla teng te kha. Kan thinlung sual bawlhhlawh hnu hi a temple a kan chantir kha mi tlu ka hlu kha awm lo a ni. Pathian Eh, ina chen chilh chuan kan thinlung hi a nuam veng veng thin tiraw, a hlim velar veng veng thin a ni. Heti lai te kha pawimawh khawp mai. Chuanin, umm, kahpah deuhin han zawh leh ta thut che ila, nupui neih hi chak tawh em? Ngei rilrua te awm tawh em? Chak neih chu tlem chu ka nei ve mah chu han chak loh te pawh tlem chu a awm tho ve mah chuan. Hei, kan thianpa tira hi Pathian khawngaihna. Vawi tam a chang tawh a, amarawh chu sual hi a chak khawp mai a, ih hneh loh changa ngah ve thin a ni. Biak in pan hlei thei lovin a nun teng te pawh sualin an bawi bet a, Pathian chhandamna ropui tak mai a nunah hmuh theihin vawiin niah an awm a, ih Krista an thawhpui leh lai hi. I ropui a, hei vawinia hei i testimony te nangmah biak biakna hua hrim hrim mai te kan han nei a, a thlirtute pawh an hlawkpui ngei a rinawm a, enge ni i Lal Isua hnung zui tur hianin mi dangteah ihh chah duhte i nei em? Lal Isua zui tur hian enge ni pawimawh ber nia i hriat Pathian rawngbâwl tur hian? Aah Pathian rawngbawl hi chu a pawimawh khawp mai a, Pathian khawvelah hian kan dam chhungin kawng hnih chiah a awm a, Pathian kawng leh Setana kawng, Pathian kawng kan zawh loh chuan Setana kawng kan zawh dawn a ni a, a tawp chu hremhmun leh vanram a ni mai a, tah khan. Kan duhthlanna a pawimawhin ka hria. Pathian kawng zawh chu nunna, thihnu piah lam nunna a ni dawn a. Sual bawiah kan awm a, kan awm reng a nih chuan a tawp chu hremhmun chatuan hremhmun a ni. Ka chhan thian dan che ni mai rawh se. E, tha lutuk, tha lutuk kha vak vak awm hlein e. A lawmawm e. Inkawmna tha tak mai min pe a.